hello guys muri sei muri sei isusu tiripo so guys tine nyaya yatinayo panapa nyaya ndofunga muchiri kurangarira tichimboya panapa tichiposta tichiti tiri kunetsa kambereko chechii so patikazoita nhumbu manje eh, mazama angu aitanga kukura handiti zviya zvokutadza kuti pane zviri kuchinja muviri ndainzwa murume wangu achitiwo chii ndine zvandiri kunzwa mazama angu tichiona ati mazama takewo tiri kutokurawo so taitongoti amai bameno pamwe kungochinja kwebhodhi so zvakazoti tazvara tarai yeah guys eh, before tazozvara madays aikura mukaka iwawo takanetseka tikatomboti ah, rega timboenda kumadokta tindoona kuti chingava chii handi muri kuona but madokta akangoti haana zvaari kudi haana zvaari kuona saka takangoto pamwe zvinhu zvingorochi zvingoro natural zvongoto anongokurawo like ungotiwo nyama dziye dzichidi dzichingokurawo so takazosvika pakuzozvara manje ah, tisati azvara pane mm. kapati katasira kainge vaiti mwana ari kutamba mudumbu mm, mm, kuti mazuva ekuti mwana akanga akutamba mudumbu ndaitonzwa chichanzi mwana wangu akutamba mudumbu vainzwa kuti vari kunzwa kuchinhu kutamba mudumbu mavo ndichitoseka ndichoti akoye munozoti munonzwa kutamba mudumbu zoti ndimune nhumbu sei mazuva kutanga ndatoseka pa ndikatozoona toti zviri serious ndakutotarisa uko atikabva kumashure kutumazamu kuti toikurawo onzwa kuti mwana ndikunzwa kutamba mudumbu make
so guys tatongoti tizvitaure nhasi takambozvinyarira hedu hatina mupenge takazvitaura kumashure uku saka nhasi tati a ah, tizvitaure zvanyanya yeah. mm.
so tikazoti tazvara guys eh, kana wazvara handiti mazamo paanotanga kumwiwa anenge akakura saizvotadza takazara mukaka yatinoti mazamu takewo futi zve ndozvatine tingoita toya tingokurawo zvo toti akatopfeka katopu kudai so unotoona kuti tisuti pamwe tumazamu twemwana ari kutanga kubuda twakatokurawo semunhu atiri netumazamu aiti zve kana zviya zvoti kana mwana akuda kumwa mukaka unonzwa nemazamu kusunga kudai zvechita soti mukaka uda wabuda aitozviitawo izvozvo tichitonetseka kuti ha ah, vati zvinhu izvi zvinhu zvakamboita sei guys izvezvi izvi mwana wedu ati kurireya mazuva acho mwana achiri mudiki ini ndaibuda mukaka bcause mukaka wangu wanga wakawandisa ndaibuda mukaka zvoo ndaigona kungonyoredza hembe kana mukaka wangu ubuda kana kuti mwana achimwa rimwe zamu rimwe zamu raigona kubuda mukaka saka ndatonzwa iyewo aitobudawo mukaka ndotoona hembe yake yatonyora madhezi iwawo yekutanga zvaitonetsa chero kufamba mataxi chaiwo because ndaa ndatongwa munhu wevanga kutongofamba ndichinwa mukaka ndiri kuona saka manje ah, zvinotonetsa uchichaziva kuti chii chaizvo chaizvo zvokuti munhurume anobudawo mukaka izvezvi ndotoshaiwa ziva kuti zvichapera sei zvichapera nekurumura here kana kuti because mukaka uri ungobuda izvezvi uri kungobuda waya waya nani so mwana paanenge achinzwa kuda mukaka totozvinza toti ah, pane zviri kuitika andiri kuona mm. mukaka wangu wakuda watodi wakuda watoti umwiwe ubude something so hey guys tanetseka nazvo zvinhu izvi kumadokta taenda guys but hapana chiri kuchinja takuda mari dzakawanda but hapana chiri kuchinja so yeah, guys kana pana anokwanisa kutibatsira kana kuti kana kuti kana pana